Mae darllen yn meddwl lot fawr i fi. Dwi wastad wedi darllen ers mod i yn fachgen bach. Um, o'n i'n lwcus iawn adre oedd llyfrau o'n cwmpas ni trwy'r amser. Lot fawr o wahanol lyfrau. Rhan fwyaf ohonyn nhw, fysa ni ddim yn gallu darllen nhw, mae'n siŵr, nhw ddim i blant. Ond lot o rei i blant hefyd. Um, Felly, dwi'n teimlo bod fi yn gartrefol iawn yng nghwmni llyfrau. Mae cael, uh, mae bod mewn lle heb lyfrau yn, yn teimlo'n od iawn i fi. Uh, felly, os ydych chi'n gallu cael llyfrau o'ch cwmpas chi, mae hwnna yn, yn wych iawn. Os ydych chi'n gallu cael unrhyw fath o lyfr, dim ots be ydych chi uh, a diddordeb ynddo fe, os ydych chi'n gallu cael y llyfrau yna o'ch cwmpas chi, Ie, cadwch nhw gyda chi, oherwydd mae llyfrau yn gallu newid hefyd. Dyw e ddim, uh, dyw e ddim yn syml yn fater o ddarllen llyfr unwaith a wedyn dyna ni. Os ydych chi'n dall, gallu darllen llyfr unwaith, ie, gret, yn mwynhewch y llyfr. Rwch e lawr, a wedyn cadwch e. Pidwch â, â'i, â'i daflu fe na, na roi e i rywun arall. Cad, cadwch e os ydych chi'n gallu. Ac ewch yn ôl at y llyfr yna, falle mewn, mewn, mewn wythnos, mewn mis, mewn blwyddyn, mewn deng mlynedd hyd yn oed, newch chi edrych ar y llyfr yna mewn ffordd wahanol, a joio'r llyfr mewn ffordd wahanol hefyd. So dwi yn aml iawn yn cael fy ysbrydoliaeth o lefydd o'n nghwmpas i. Uh, lle fod yn unrhyw beth mewn gwirionedd, a lle fod yn stryd, a lle fod yn du, a lle fod yn fynydd, yn llyn, wel, unrhyw beth, unrhyw beth ydych chi'n gweld o'ch cwmpas chi, yn gallu bod yn ysbrydoliaeth fawr. A ges i ysbrydoliaeth ar gyfer y stori Ifor Bach ar ôl bod i Gastell Caerdydd. Dwi wrth y modd gyda cestyll fel mai. Uh, chymod, dwi'n wrth y modd gyda'r gyda tyre, gyda'r syniad o fynd i mewn i'r castell, sut nath e gael ei adeiladu ac yn ymlaen, pwy oedd yn byw yna. Um, Ond oedd un peth yn arbennig am Gastell Caerdydd, sef stori, uh, hen, hen, hen stori, am Ifor Bach. Mae'n debyg nôl yn y ddeuddegfed ganrif nath Ifor Bach uh, fynd i Gastell Caerdydd, nath e lwyddo i ymosod ar ei ben ei hun fwy na lai ar y castell a cipio o'r castell y bobl fwyaf bwysig oedd yna, sef yr iarll a'r iarlles a'i mab bach nhw. Nawr, dyw'r stori ddim yn dweud wrthyn ni sut nath Ifor yy wneud hyn, nac chwaith pam. Felly dyna nath, uh, nath ddechrau uh, y cogs i droi yn fy meddwl i. Nes i feddwl, sut a pam, yn bwysicach, pam? Pam nath Ifor wneud hyn? Uh, felly dyna wedyn, es i, ateb, es i ati wedyn i drio ateb y cwestiwn yna uh, drwy sgwennu stori am y peth. Felly, be bynnag ydych chi'n gweld o'ch gwmpas a straeon mewn hanes yn aml iawn, Mae'r ma math yna o beth yn gallu rhoi ysbrydoliaeth gwych i chi. Wel, gyda stori Ifor Bach, wrth gwrs, uh, y cymeriad, y prif gymeriad, yn amlwg iawn yw, yw Ifor Bach. Um, felly, oeddwn i'n gwybod bod e yn fach, oherwydd mae hwnna yn ei enw e, a o'n i'n gwybod hefyd bod e'n berson eitha pwysig, oherwydd mi oedd e'n arglwydd Senghennydd. Um, ond dyna gyd. Dyna gyd o'n i'n gallu, o'n i'n gwybod amdano fe o flaen llaw. Felly oedd rhaid i fi greu cymeriad newydd allan o hynna. A, a, a be nes i yn y pen draw oedd penderfynu fysa ni'n creu cymeriad, um, creu cymeriad falle oedd yn, oedd yn cymryd i ddyletswyddau fel arglwydd o ddifri, a bod yna dipyn o bwysau arno fe. Mae'n siŵr y bysau rhywun oedd yn arglwydd nôl yn y ddeuddegfed ganrif yn gorfod amddiffyn i dir, yn gorfod edrych ar ôl i bobl yn erbyn y Normaniaid oedd yn ymosod ar Cymru. Mae'n siŵr bod yna lot o bwysau ar rhywun fel yna. Um, a mae cymeriad Ifor yn gallu bod yn gymeriad eitha pigog weithiau, oherwydd bod e dan gymaint o bwysau. Ond o'n i hefyd eisiau cymeriad gwahanol iawn i Ifor yn y stori. A mi nes i fynd am, am i ferche yn y pen draw. Dyna gymeriad arall pwysig iawn yn y stori. sef Gwenllian, mae hi'n ferch wyth oed, a mae hi yn fwriadol yn, yn hollol wahanol i Ifor. Uh, mae'n mae mae ferch, wrth gwrs, mae'n uh, yn, yn fach iawn, mae'n uh, mae, mae ifanc, uh, felly does dim gymaint o bwysau arni hi, wrth gwrs, mewn cymhariaeth gyda, uh, gyda Ifor i thad, ac eto, wrth gwrs, mae hi'n yn, yn rhan o'r byd peryglus yma uh, yn, yng Nghymru'r Oesoedd Canol. Ond mae hi wedyn, wrth gwrs, yn dod ag elfen o ddireidi i mewn. Mae hi yna dan drad i thad o hyd, yn aml iawn, yn debyg i fy mab i llew sy'n bimp oed, a mae fe yn, wrth i fod yn rhedeg o gwmpas y lle, dan drad o hyd ac yn gallu bod yn dipyn o dreth ar y mynedd uh, i rieni. Ond oedd yr un peth wrth gwrs yn, yn, yn wir uh, yn yr oesoedd canol, mae'n siŵr. Uh, felly mae'r ma, ma, ma, uh, ma, ma berthynas yna rhwng y ddau brif gymeriad yna yn bwysig iawn yn y stori. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig, dwi'n meddwl, mewn stori, lle ydych chi'n gallu cael perthynas, ydych chi'n gallu y portreadu perthynas rhwng dau gymeriad falle sy'n wahanol iawn i'w gilydd. So dyma'r benod gyntaf yn y nofel, Ifor Bach, a mae'n cyflwyno'r hyn sy'n digwydd yn y stori. Seng henydd. Rhyban o dir, medd rhai. Dim ond coed a mynydd yn ôl eraill. Cartref i ellyllon ag ysbrydion, medd eraill eto. Maen nhw i gyd yn bell ohoni, ac yn llygad eu lle. Cyn dyddiau tywyll y Normaniaid, pan oedd Morgannwg yn deyrnas, roedd Senghennydd yn gantref cyflawn. Ymestynnai yr holl ffordd o fynyddoedd Brycheiniog, yn y gogledd, i lawr i donnau gwyrdd y môr, yn y de. Rhuban hir a chul o dir rhwng afon Taf fyrlymus i'r gorllewin ac afon Rhymni droellog i'r dwyrain. Ond wedi dyfod y dyddiau tywyll, torrwyd tafod y rhuban i ffwrdd. Cipiodd y Normaniaid diroedd gwastad Morgannwg i gyd, a chodi meunorau a chestyll lle bu'r Cymry yn byw gynt. Collwyd un o dri chwmwd Senghennydd a'r mwyaf toreithiog, Cwmwd Cibwr. Pan fyddai'r cynhaeaf yn methu yn y mynyddoedd, at wastadeddau Cibwr y byddai trigolion Senghennydd gynt yn troi, lle'r oedd erwau lawer o dir âr a digon o fwyd i bawb. Ond, y goresgynwyr oedd yn medi'r cnydau bellach, ac ni fedrai'r Cymry ond edrych i lawr o ddiogelwch pell y bryniau a'r gwynt yn tonni dros yr ŷd a'r ceirch. Er mwyn cadw eu gafael ar holl feysydd ffrwythlon y cwmwd hwnnw rhwng y bryniau a'r môr, cododd y Normaniaid gastell yn eu canol, Castell Caer Dydd, y mwyaf yng Nghymru. Doedd ond dau gwmwd ar ôl yn nwylo'r Cymry, Is Caeach ag Uwch Caeach, ac roedd y ddau gwmwd hynny, siŵr iawn, yn goediog ac yn fynyddig. Coed criafol, derw ac onnen trwchus a dyfai yno, a grug a rhedyn bras ar y mynyddoedd garw. Ond roedd dyffrynnoedd gwyrddio'n yno hefyd, yn frith o dai ag eglwysi hardd ac ambell gastell gwych. Ar y Llyllon a'r Ysbrydion? Roedd rhai o'r rheiny i'w gweld yn ôl y straeon yn dawnsio liw nos yn y cylchoedd cerrig ar y bryn. Ond Cymru oedd yn dweud y straeon, y Cymru hynny oedd yn byw, yn magu teulu a gweithiai'n ymladd law neu hindda ar dir Senghennydd. Eu harweinydd yn y dyddiau hynny oedd Ifor ap Meurig, Arglwydd Senghennydd. Roedd ei brif gastell yng Ngelli Gaer, ar y ffin rhwng Is Caeach ac Uwch Caeach, yng nghanoldir Senghennydd. Ar gefnen fawr wastad o dir a golygfeydd ymhell i'r de ac i'r dwyrain. Yno yr oedd Ifor, un noson dywyll, stormus, yn nechrau 1158, pan glywodd fod ei fardd wedi ei lofruddio. Iawn, felly dyma uh, her i chi uh, er mwyn mynd ati i ddechrau ysgrifennu yn greadigol. Right? Dwi eisiau chi i feddwl am unrhyw ddigwyddiad yn hanes Cymru. Ok, un, unrhyw ddigwyddiad o gwbl. Uh, mae hen ddigon o ddewis gyda chi canrifoedd o ddigwyddiadau gwahanol i feddwl amdanyn nhw. Dwi eisiau chi ddewis un ohonyn nhw, a dwi eisiau chi ddewis cymeriad hefyd. Uh, un unigolyn, a lle fod unrhyw un sy'n sy, uh, sy cymryd rhan yn y digwyddiad yna. A dwi eisiau chi ofyn i chi'ch hun uh, sut deimlad yw e i fod yna, i sefyll neu eistedd, neu be bynnag, yn, yn y digwyddiad arbennig yna. Er enghraifft, oce? Okay? Um, gan bod Ifor Bach yn byw yn yr oesoedd canol, na i fynd nôl i'r oesoedd canol eto, meddyliwch am fod mewn brwydr. Meddyliwch bod chi'n un o dywysogion Cymru, neu hyd yn oed yn un o'r milwyr mewn brwydr yn erbyn, yn erbyn y Saeson uh, yn yr oesoedd canol. Okay? Meddyliwch am hynna. Sut deimlad yw e i, i fod na. Okay? So, dych chi'n sefyll reit, ar faes y gad, ar rhyw gau yn rhywle, a mae'r gelyn o'ch blaen chi. Meddyliwch, reit, sut ydych chi'n teimlo? Oes ofn arnoch chi? Ydych chi'n teimlo'n gyffroes? Ydych chi'n hyderus? Pwy a wyr? Be ydych chi'n ddal? Pa fath o arfau sydd gyda chi? Os cleddyf gyda chi? Gweilfon? Tarian falle? Be ydych chi'n wisgo? Ydych chi'n oer? Ydych chi'n boeth? Pwy sy o'ch cwmpas chi? Ffrindiau falle? Milwyr eraill? Meddyliwch am y pethau yna. Ydych chi ar geffyl falle? Be ydych chi'n arogli? Be ydych chi'n deimlo? Meddyliwch am y pethau yna. Rhowch eich hun yng nghanol y digwyddiad, beth sy'n digwydd, oce? Okay? Oherwydd, yn aml iawn, mae hanes a'r pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol yn gallu teimlo'n oer iawn i ni. Maen nhw'n bethau sydd wedi digwydd o'r blaen i bobl eraill. Ond cofiwch, maen nhw'n bethau sydd wedi digwydd i bobl fel chi a fi. Felly triwch feddwl reit sut fysa chi'n teimlo yn sgidiau rhywun arall. Dyna'r man dechrau i chi, uh, i chi gael dechrau ysgrifennu'ch stori arbennig chi.